Salut an häerzlech wëllkomm bei eiser zwanzter Episode vu Lux Play. Haut hu mer fir iech Cadence of Hyrule an My Friend Pedro.

Wee Crypt of the Necrodancer scho gespillt huet, dee kennt d'Prinzip vu Cadence of Hyrule warscheinlech scho ganz gutt. Dat Ganzt gëtt da gemëscht mam Soundtrack vu Legend of Zelda, wat fir eng cool Mëschung suergt, déi ee vläit esou nach net gesinn huet. D'Zelda-Spiller waren nach ëmmer dofir bekannt, dass se schéin an harmonesch Melodien haten, mee wéi wär et mol, wann een deem méi Schmackes giff ginn? Dat huet sech Nintendo och geduet, an esou ass an Zesummenaarbecht mat Bracersoft Games Cadence of Hyrule entstanen. Cadence of Hyrule huet dee selwechte Prinzip wéi säi Virgänger Crypt of the Necrodancer, Beweegen a Kämpfen zum Rhythmus vun der Musek. Mee, wéi koum The Legend of Zelda elo an d'Spill? Den Ufank spillt ee mam Cadence, d'Heldin aus Crypt of the Necrodancer. A wann ee mat him den Tutorial gespillt huet, muss een sech fir d'Link oder d'Zelda entscheeden. Béid sinn an engem Déifschlof gefaangen. Nodeems se wakreg sinn, kann een da mat deem jeeweilege Charakter spillen. Wéi och an den Zelda-Spiller huet all Charakter seng Vir an Nodeeler. D'Zelda kann natierlech seng Magie uwenden a fir de Link ginn et Techniken, déi nëmme fir hie bestëmmt sinn. Wann een sech dann op Erkundungstour mécht, mierkt ee schnell, dass sech d'Musek am Hannergrond verännert, entweeder méi schnell, méi lues oder méi haart. Dat hänkt dann zum Beispill dovun of, ob Géigner do sinn oder och net. Ënnen um Bildschirm befënnt sech eng Leescht mat engem Triforce, a wann een am Rhythmus bleift, erhéicht een domat seng Stäerkt géint Géigner. Kléngt einfach, mee dat ass et oft net. Wa méi Géigner do sinn, wat et méi schwéier gëtt d'Musek matzekréien an am Rhythmus ze bleiwen, an da kënnt een oft an d'Stocken. Een anere Grond vum Wiessel vun der Musek ass natierlech deen no wou een sech befënnt. Hei kommen Plazen erëm, déi een aus de Zelda-Spiller kennt, Kakariko, Geruuthal oder d'Verluerene Wälder. D'Haaptzil besteet, wéi an deene meeschte Spiller draus, den Haaptgéigner ze besigen an d'Welt ze retten. An dësem Fall muss ee 4 Instrumenter fannen, fir dass de Bee fir en Hyrule opgeet, fir sech dann dem Boss ze stellen. Fir déi ze fannen, muss een sech fir d'éischt mol duerch d'Map kämpfen. Oft muss een de richtege Wee fannen, fir op enger bestëmmtener Plaz erauszekommen, an dat kascht heiansdo Zäit. Pluspunkt ass, et fënnt ee verschidden Amuletter, déi engem op der Kaart entweder Dungeons oder Truhen uweisen. Wat engem oft eng grouss Hëllef ass. A verschidden Deeler vun der Map huet een ee Schickersteen deen een aktivéiere kann. Wann deen aktivéiert ass kann een sech nom Doud oder mat engem Item dohinner teleportéiere loossen. An zum Spilldoud vun engem Charakter gëtt et nach méi ze soen, nach vill méi ze soen. Während dem Spill sammelt een natierlech déi bekannte Rubiner, Waffen, mee och Diamanten. Wann e Charakter stierft verléiert een alles. Bis op Diamanten an Itemer déi konstant bleiwen, wéi d'Amuletter. Mee d'Rubiner an Nierwaffe si fort. Mat Diamante kann een nëmmen nom Doud Ausrüstung oder Häerzdeeler kafen. D'Spill huet en Eenzelspiller wéi och e Koop-Modus. An deem kann een sech dann och raussichen, wee mat wéi engem Charakter spille wëll. Den Eenzelspiller ass gutt fir an d'Spill eranzekommen, mee et mierkt ee schnell, dass et mat der Zäit zimmlech schwéier gëtt. Dofir ass de Coop-Modus genau richteg. Mee natierlech och do ginn et Hürden, well hei ass Teamarbecht ugesot a wéi mer wëssen, ass dat net fir jiddereen eppes. Virdeel ass, wann een vun de Charakter stierft, kann deen anere schnell bei de Schickersteen lafen an deen anere Spiller erëm zeréck an d'Liewe ruffen. Sou ass de Risiko och manner, dass een alles verléiert. A bevir ech mat deem ganze Geschwätz aus dem Rhythmus kommen, komme mer dann och elo zur Endnote. D'Spill mécht Spaass, ob zu zwee oder eleng. Et huet een Hürden a Rätselen ze meeschteren, wärend een am Beat d'Géigner besiegt. An et huet een eng aussergewéinlech Story an gutt Charakteren. Schonn eleng duerch d'Musek beim Titelbildschierm verfale Zelda-Fans der Nostalgie.

Mëttlerweil hun hei schon d'Shotgun fräi geschalt an mat där spillen ech iwwrems ultra gär. An hei kënnt och eng vun de bësse méi coole Saachen, mam Skateboard halt sou rondrëm ze fueren. Déi Saachen gesinn zwar och mam Trailer esou ultra cool aus a mega easy aus, mee déi sinn halt deelsweis einfach onverschämt schwéier, sou wéi hei. Normal kann een sou e Skateboard huelen an de Géigner där an d'Gesiit kicken. An ja, dat bis schuet well grad bei dem Spieler am Fong so cool ass sinn die cool Elementer also das bist so hat dat coole Spiel da wärt der teil An schwees gëtt den Deadpoolspill mé dat Spiel war so scheiß dat dann net matzielen an wenn soll op der Teil lo dat echt inoffiziell Deadpoolspiel dat je ginn Eem heinsst du total am Arsch um Spill. Awer dee geet wahrscheinlech gëllt wahrscheinlech just fir d'Switch Versioun well esou Magnetismus gëtt an d'Problem bei deem alt ass dass deen halt einfach o Saachen heiansdo heiansdo uloggt déi gudd op déi ee guer net ballere wëll. Ech hu hei zum Beispill esou Gaskanister leien dee kann ech an d'Lut kicken an da kann ech en net an d'Lut sprengen well halt den Aim erëm verkackt vum Spill dee fort kann.

Dat ass halt schon ziemlech witzeg. An et ginn halt och verschidden Arealer am Spill. Hei si mer op eemol am zweeten Areal vum Spill ukomm schon. De Chantier slash Müllhalde ginn awer natierlech komplett aner Saachen an nach. Am Ufank fänkt een an enger, an enger Fleischerei un, an senger Downtown-Géigend halt. Dono kënnt een och nach an, an, an. D'Source ass also an d'Kanalisatioun. Da kënnt och nach eng Plaz, déi nennt sech de Internet. D'Arealer sinn awer schonn ofwiesslungsräich an dowéinst gëtt et och ni wierklech langweileg. Se ginn och halt vun Areal zu Areal ëmmer méi schwéier, well ëmmer méi Saachen dobäikommen, déi ëm déi een halt ronderëm muss sech beweegen. Hei ginn et halt elo esou Skateboard-Passagë vill. Dann hunn en sou Hiewelrätselen, wou ee muss halt vill Hiewelen a Knäppcher an der richteger Reihenfolg drécke fir weiderzekommen, wou normalerweis praktesch onméiglech wär weiderzekommen. Jo heiansdo muss een halt och e bësse virausdenke léieren. Mee herno kommen dann nach sou Saache wéi dass ee Minnen huet, déi ee muss. vu sech lockelen, bezéiungsweis futti kréien éieren se sou bei engem ukommen an et kommen och natierlech méi schwéier Géigner Typen Typen dobäi am Ent hunn halt esou ISP Agents heeschen déi halt esou Internet Service Provider Agenten ech weess kléngt total dämlech mee am Spill ass halt net ëmmer alles esou. Realistesch geha Den Teil ass schon geil. Zack, zack, zack. Dat Teil ass do komplett ofgedréit. Dem Pedro seng World, jo iwwregens falls der net matkritt hutt, mir sinn en Typ dee mat enger Banann schwätzt an dat hei ass am Fong der Banann hir Welt. An das einfach net wéi ich nenne soll schon gef gefill gefill den gehirfurz wär schon ze viele kompliment fir dat hei alles komplett verregnen an wann dir sech manner gedanke drüber mecht wat wahrscheinlich besser fir egent geestlech gesondheet aber sinn halt cool elemente wo halt hei nach dabei kommen die du an dem anderen also an der raler welt vu mein friend pedro Ein Schnitt méigeg wäre. Upp. Oh, das verkackt. Ja, die heiten Dinger sind auch komisch. Diese Placken halt, wenn man drauf trippelt, dann verschwannen sie. Das heißt, muss ihn sehr weh dementsprechend plangen, für dass ihn auch weiter könnt, weil sonst fällt ihn halt mal ganz schnell und nichts ran. Am Laf vum Spill sammelt en iwwregens och aner Waffen an, wéi der vläit mëttlerweil scho matkritt huet. Am Ament hunn ech hei elo d'Shotgun a lo hunn ech d'Stuermgewier opgeraaft. Jo, an zwar kann en och seng Waffe splécken an dat weise ech iech lo eng Kéier hei. Sou, wéi der gesitt hunn ech zwou Utzen am Grapp, dat heescht ech kann dat dote man. De maskéierte Kolleeg hat gesot, e misst op eppes anescht schéisse wéi ech wëll. A wann et wéinst Géigner wären. Mee heiansdo ziilt d'Spill dann op déi

So, dee mengt ech wäert ni vun do kommen, awer eng kommt vun hannen, hohoa! So, an hei mar elo och Boss-Battlen, wéi der gesi kënnt. An déi sinn halt och schonn e bëssen hei ze kniffleg. Wat halt cool ass, déi hunn halt all Kéier esou en, ë, esou Kniff, déi een als éischt mol erausfanne muss. So, seet der, et geet awer nach, wann ee wëll, ë! Ja, okay, du hast schon ball unfair, das hat Jürgen keine Chance gegen mich. So. Du lassen. Das war so schwitzig, aber. Der wird halt auch nicht von denen erwischt gehen. Weil du, weil du noch ganz schwer hast. So. Ah. Ja, hei sinn also Minnen, vun deenen ech virdu geschwat hunn. Ech hoffen, déi ganz Idee hei vun dem Bäitrag mécht och iergendwéi Sënn a mécht och Spaass nozekucken, fir datt et och e bëssen novollzéie kënnt, wéi meng Meenungen zum Spill sinn. Eieieiei. Ja, ass hei, dozou muss ech natierlech och soen, esou, esou schwéier verschidde Saachen dann halt och sinn, esou ëmsou méi gäil ass et natierlech och, wann een endlech. Packt duerch ze kommen. Kuckt Iech dee Schissi hei da emol un. Ok, et war elo net esou schwéier. Eh! Ok, ech weess wat ech maache muss. Upp.

Scho schon mal enger Banann retten muss man den Fakt Basket an Basketball an Kurve an schéisst. Hei gëtt den Hall Tier joch man so aner cool Elemente wéi Zack. Hien lo kann och Géigner killen, deem sinn Käpp vun anere Géigner. Hien op de Kapp geheit an esou weider. Dat sinn also déck vill Saachen, déi een herno, wann een e bësse Skill huet, benotze kann, fir sech d'Liewen ze erliichteren an Munitioun anzespueren. Messer Messer och benotzen. Dat heist geil. Uh. Ja, das Spiel macht mega viel Spaß. Ich kann mich do nëmmen ëmmer wiederholen, och wann han ze frustréieren ass. Et muss et dem Spiel awer trotzdem zu gut äh, halen. Et ass wirklich mal etwas Neues, et ass witzig, et hëlt sech absolut net eescht. Et spielt den halt als Typ, de mat enger Banann schwätzt a rondrëm rennt a Géigner wie Deadpool killt. Kënnt geil rondrëm sprangen, Saltoe maachen, an Zeitlupe Kugelen ausweichen. Das wirklich also Fir de klenge Präis, vu dass et kascht mol keng 20 Euro, et kritt een fir d'Nintendo Switch a fir de PC an ech kann et wierklech just weider empfeelen. An domadder verabschieden ech mech elo mat engem S fir super, genau sou wéi d'Spill ass. Sou, dat war et och scho mat eiser 20. Episod. Dat heescht esou vill, dass mer dat Ganzt scho säit 40 Woche maachen. Mir hoffen et gefält Äech nach genau sou gutt wéi am Ufank oder hoffentlech esouguer nach besser. An domat bleift eis just nach eppes ze soen, an zwar Ciao!